Kpe ŋɔ ka a yɛn ʒiya ka bɛ niŋdi waazu n-ti a ni a ʒi Laamatu zaŋdi chinchina tali na ni ti ti kpibisi zab zuɣu. Dipa shee o kool la afa maa ni a kana zab zuɣu ka a ʒi Laamatu zaŋ chinchina talim na. A ʒi Laamatu di bi chaŋ. Yim na zab zuɣu daa ni ka to di yi ku yo maa dundoli ʒini ŋɔ n-nya nya a ni nya bihi zab zuɣu ban be nimaani ka bee n-ye chuɣu. chuɣu niɛma chuɣu dali ka a chaŋ ti yo chɛaji n-zaŋ li ti loori ka chaŋ ti niŋdi kɔls ni a nya nyaari paana. A daa afa ŋɔ gba man di yuya ni o ni yɛli a laa maa gba ka a yɛl o tɔɔ di viɛli pam Naawuni niŋ a barika niŋ yuli n nimaani n-nyɛ ban niidi rimmɔɔ ti wumdi li ɛɛ yuun ŋɔ tin shɛn ti kpibsi maa tana maa na yaɣiya ka niɛ zab zuɣu ka di yin ka ka zab suɣu kpibsi ban bi nyɛ niɛma ye gba di tooi zooya pam just because Sokam bɔrim ni o nya o own boss. Afa Alari mali la o kpibisi, ka Afa Yaakaza mali o kpibisi, ka Afa Baasiti mali o kpibisi, ka Afa Haadi mali o kpibisi. Islamic orphanage yiri beni, Musulinsi orphanage yiri beni as one. Hal donations di yɛn yirila Qatar, US shɛli polo kam n kpɛrina dinni, ka chuɣu dali ka bɛ ni tooi she nɛma ti 20,000 kpibisi.

Sunna tali zuɣu ka o mini Shi'a niriba tɔɣisira, ka so pirim Shi'a zuɣu ka o mini Tijaaniya bi tɔɣisira. Izias n mi shɛli o yi ni yɛli ti shɛm, sect maa n bala. To Izias daa di same thing n yi nyɛ Man U Man U fan ka a yɛn niŋ chɛli Man U maa ka zaŋ Musulinsi n treat o. Di tu ni a gba chɛ a Shi'a tali ka chɛ a Tijaaniya tali n chɛ a Sunna tali la sɔŋ ka zaŋ musulinsi maa akii treat taba ka dim bɛn nyɛn ya ida akiida n wali a ni zaɣisi ni a yu a daalifa kpee because of o nyɛ sunna ka di ʒiya yaa ni ni n ŋɔ kani n ŋɔ kani maa man mimi ni hal hal o ni niŋdi binshɛɣu maa yi ni yɛli ti shɛm ɛhɛ o da akiida n wali di bi di bi lɛbigiri o chɛfura o da akiida n wali di bi lɛbigiri o chɛfura ni ya yɛ ti da like i i da binsheŋa eh, investment jiŋa maa tu ni di niŋdi investment maa hal investment maa ni yɛn niŋ maa kamaa jiŋli yi da yelo yelo dibaa shem din na yɛn zaŋli ti so ka o tumdi maa like musulimi n yɛn nyɛ o musulinsi ka a soŋ maa musulimi life ka a change maa din yɛn zaŋli niŋ investment sheŋa ka di yi it's not always it's not just compulsory that ti tuhi ti jiŋli jiŋli ni tooi niŋ investment ka laɣiri yina M mali jiŋli maa ka gu ka dihi musulin nima ka musulin mali problem ka jiŋli soŋɔ zaɣala ni biɛri maa jiŋli yaa ka za tahi n ŋɔna so it's high time ka ti daalifa nima ki propagate wuhi ti ka ti baŋ ni musulinsi it's not ka bara religion n nyɛli musulinsi bi yina ni ni di nyɛ bara religion musulinsi yim na ni di nyɛ hard working bo zuɣu ka Naawuni daa ti maa nam na o ni daa za o zaasi shɛli maa daa nyɛla o daa yaa kamina yaa n ti servir niriba maa which is very important in serving maa ka musulimi biɛra ka jiŋ shɛli yihi 50 miliɔn ti yɛn sɔŋ o mi ka musulimi biɛra ka jiŋ shɛli tɔhi 100 miliɔn ti yɛn sɔŋ o mi 100 miliɔn mini 50 miliɔn ŋɔ i yuuni din yɛn yi shɛli na ka di ŋmanila i bi mi din yɛn yi shɛli din ka n yɛri maa jiŋli bi zami ni di deei nu di ku deemi vali maa jiŋli ni tooi investi dini n-chɛ ka VRA mini water company ka bi reeti jiŋli m-pahi business entities zuɣu bɛ yɛn tiba lies bill di bɛla di ko ban kpuɣimi hoo din di nyɛ shɛm m-bala ni jiŋli maa bi mali li niŋdi business laa ka ban kpuɣi which ka di ka ti mind ni so ti jiŋa ti yi nya laɣ shɛŋa like ka ti takeri ti time ka tiri saha ka tɛhiri musuhinim gba zuɣu wula ka ti yɛn niŋ ka di sɔŋdi musuhinima ka ti ni tooi zaŋ laa laɣiri maa invest niŋ binshɛɣu din yɛn yihi laɣiri n-kpɛna jiŋli maa ka di bi ʒiya ni biɛɣukam ti kuhimi niŋ musuhinima sɔŋmiya sɔŋmiya sɔŋmiya di muɣisirila ti gba Laa sɔŋmiya sɔŋmiya maa naɣis o di nyɛla tɛha ti na n-daa m-ba because every day ti yi kana Friday ti yɛn wummiya ka bɛ yɛli ni ti ma bi so tiŋ ŋɔ ti ma bi so tiŋ ŋɔ majority five percent yi zaa puuni five percent n-niŋdi lala bini maa which ka di tiriya tɛha gba like daadua nima ka yi zilsiri yi maŋa.